Yɛma w'akwaaba ɛba Bic two TV so. Ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ, yɛkɔ so ara da mo ase sɛ mo de mo adagyeɛ ne mo berɛ nyinaa ɛne mo data mo sɛe no ɛwɔ Bic two yɛn channel yi ho. Yɛda mo ase. Yɛda mo ase. Yɛbɛkɔ so ada mo ase, ɛfiri sɛ monni hɔ a yɛnni hɔ. Ahwɛfoɔ ɛnnɛ nso yɛ da foforɔ. Deɛ wohunu yi, ɛyɛ dwumadie bi a ɛkɔɔ so ɛfa Director one a yɛfrɛ no Frank Fiifi Garbin. Afe a ɛtwaa mu no, yɛtetee sɛ ɔyare. Yarewuo bi bɔɔ no na Onyankopɔn adaworoma. ɔnya nkwa. Anuanom ne adɔfoɔ bi de no rekɔhunu dɔkta a ɔyɛ dunsini. Mekyerɛ traditional herbalist a wɔfrɛ no Dɔkta Kodua ma ɔsaa no yareɛ. Ɔne nananom. kasae, na ɔde nnubɛna ne nhaban ne ɔdomankoma nsuo a ɔbɔɔ yie yi ara na ɔde nam so a ɛsa yɛn nuabarima Frank Fifi Gavin yareɛ a ama saa berɛ yi Daratawane watumi asɔre agyina ne nan so bio. Nti ɛnnɛ deɛ mohunu yi, ɛyɛ anuanom ne adɔfoɔ a ɛka ne ho de aseda piesie kɔmaa nananom ne dɔkota. Kodua a Onyankopɔn Tweduampɔn Kwame Basah-Yiadom nam no so saa yɛn nua barima Frank Fifi yareɛ. Nti ɛnnɛ ɛyɛ aseda ɛna anuanom ɛyɛ stars, movie stars ne bloggers a ɛwɔ Ghana ha ne Kumasi, ne titiriw ne Kumasi ɛyɛɛ no adom, ɛyɛɛ no mmoa kɔgyaa no. Nti mfoni a wohwɛ yi ɛyɛ deɛ ɛkɔɔ so ɛwɔ Dɔkta. kɔdua ne herbal centre hɔ. Nti yɛ aso ne tie yɛn nuanom nsɛm a wɔkaeɛ, deɛ Director Fifi Garbin no ankasa ɛɛɛ ɔkaa faa ne yareɛ no ho. Ɔse wiɔɔ yɛgye no wɔ ɔkɔmfoɔ anum. Ɔno na ɛfaa yareɛ, ɔhaw ne abenedie no nyinaa mu. Nti momma yɛntie deɛ ɔno nso ɛka faa ne yareɛ ho ne n'ayaresa ho. Director, Ae, wei deɛ sɛdeɛ yɛyɛ ankasa yɛnim no eh, em, em, em, em, bosome kakra a atwam no yɛa yɛnyaa nanteɛ hu sɛ na wo ho mfa wo woyare na nyankopɔn adaroma ayɛ na nakɔdua herbal center wasa wo yare nti dɔkta ɛna eh, sorry director na yɛbɛpiem wɔ ase nom no asɛm bɛn ɛna woka ɛde atra adɔfo wɔ adeɛ a na nakɔdua ɛde ayɛ ama wo ɛne nkan no eh, mede aseda bɛma eh, otwadiampɔn nyankopɔn Mesɛ Ɔno na aseda nyinaa yɛ Ne dea. Na mesɛ Nyankopɔn nso wɔ anamsi anamsifoɔ wɔ asase yi so a wɔn nso na ɔde wɔn asi ne nan mu sɛ baabi ani a wɔn nso nhwɛ na wɔn mmoa nnipa wɔ ayi asase yi so. Nti no mede mewie a na mede aseda nso ma nananom nananom ɛhɛn ɛfiri sɛ eh, biribiara no eh, sɛ nananom nso ama mu a ɛnyɛ yie firi sɛ ɔmo nso ɔmo nam ɔmo yɛ adwuma fa nnipa mu na nti na afei aseda no a asan aba dr kodua herbal center a ɛwɔ timatim maase eh, na aseda no nso kɛseɛ no nso akɔ ama ɔmo nso so mm. dɔkta na yɛnya no nkɔmmɔ no deɛ yɛbɛtwehwe bebree na manya no nteɛ sɛ Yɛsɛ ɛyɛ industry nom no ɛyɛ wo bi kra mpo na ɛto wɔ du ɛsɛ bebree sɛ wo ne ɛyɛ yɛ papa the legend ɛgya koo ɛna ɛnya bi fo ɛno nti ɛnam so ma wɔn mpo na ɛyɛ wo saa director no kora bɛn ne wo well um, ɛni nkan no ma mene kan ɛrefiutu saa asɛm no sɛ ɛyɛ me nua panyin agya koo na ebi a ɛyɛ me saa anaasɛ bi a me ne no bi fa yɛwɔ nti na ɔfa saa adeɛ no baeɛ daabi daabi ɛyɛ agya koo yɛ me me nua panyin ɛprɛko pɛ ɔpɛ m'asɛm paa na mmom asɛm ɛna aba wate ase ɛyɛ industrial beef na ɛnda akɔsi dɛ stone boy ne shatawale wɔn nyinaa wɔn yɛ beef kakra kakra yɛ ɛsa the same time me ne na ɛnya But Agyako nyɛ obi a sɛbe esum wɔ ne tirim anaasɛ dɛ Agyako I know no sɛ bɔne wɔ ne tirim maa to the sense sɛ beef kakra a wo ne obi anya nti na sɛbe wode no rekɔ aduro so anaa bi saa. For all you know no ebetumi ayɛ obi koraa a ɔnam nkyɛn bi a w'adwene koraa nyɛ dɛn nni ne so nti na ɛyɛ a na metae kyekyɛ mu sɛ ɛɛ adwuma biara no ɛɛ nsɛnsɛm wom wahu ɛɛ wohwɛ yɛ yɛ yɛ industry a Sometimes wotumi kɔ ayi location. Wonkɔ location no, artist no a wɔn wɔn aba hɔ no, especially upcoming actresses. Ɔno kɔ na wɔnfa w'ani emu no. Ɔn, wobɛtumi atwa bi a first day, second day, ɔnya bi ntwa. N'adwene ne sɛ bi a womma ne bi ntwa. Anaa wotan no. Wahu. Nti wobɛ sɛ ɔwɔ w'ani bɔne kɔ, ɔtumi de n'ani hwɛ wo in a way bi, wate ase, anaa ɔtumi yɛ wo biribi wɔ sunsum a, wanhwɛ na wode w'ani kɔ akɔbu a bigger artist. Nso na nkɔhwɛ koraa mpo na ɛyɛ ɛnyɛ ɔno a nti no agya ko asɛm no no deɛ ɛnte ɛnte saa baako koraa do sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ me ne no ɛwɔ beef bɛt ten years nie but ɛnyɛ agya ko na me baa nso yɛ mo obiara din sɛ ɛyɛ ɛyɛ agya ko but obviously no ɛyɛ possible sɛ nipa korɔ no ofiri industry no mu na ɛna ɛyɛ saa but n sɛ it could be sometimes ɛyɛ na ɛyɛ sɛ dodoɔ ne sa deɛ ɔso ntakrakyɛ so ahu Nti no eh wo wɔ industry ma ebi a wo gye abodin kakra oh wakɔ gye best director in Ghana eh wakɔ gye eh wakɔ UK wakɔ gye best director in in Africa ɔn Ghana movie awards wagye atoa so mmienu Kuma Wuru wagye atoa so bɛyɛ mmiɛnsa wahu ebi a wayɛ sini bi sini no ahete sese ɔn obviously no eh you get enemies nti no sɛ wa wa ntrɛde wa ntrɛde cautiously a wobɛ wobɛtie obi na so ketewa bi se wanhyɛ da kora o. but wo ho ahi nti wɔsi akoa no otia me nan so wate aso so ebia na wanhyɛ da sɛ wotia nan so but wotia ne nan so no nko a wo ho yɛ na hene deɛ nti wei no ɛnyɛ me nko na wei ebetumi ato me ebetumi ato obi a wɔ industry biara mu ɛnyɛ film industry nko a mo a mo adwuma mo tv ɛyɛ eh, industry eh, football industry yɛte bebree sɛ nkurɔfoɔ toto nkurɔfoɔ aduro ne saa ne nneɛma nneɛma no nti no Mempɛ sɛ yɛde bɛhyɛ a specific person sɛ yɛ asomasi anaasɛ ɛyɛ asomasi na mmom eh, information no kyerɛ sɛ nipa kɔ no wɔ industry but ɛmi sɛ mehu na ɛyɛ n'ahi kwa but menyɛ ne bɔne bisɛ obviously no yɛka sɛ sɛ mayɛ ne bɔne deɛ a nka mentumi nnante bi asɛ mayɛ obi bɔne deɛ a nyɛ adeɛ anka mɛtumi anante nti mɛtumi anante deɛ na ɛkyɛ sɛ obviously no eh, nipa kɔ no mehu na ɛyɛ n'ahi kwa okay. Director na wei deɛ nkyɛ yɛ kora menya ne nteɛ sɛ ɛyɛ the legend agya kuom wakɔka ne kyerɛw ama asɛm de n'asɛm kɔ director ɛyɛ no kora na um, ɛnyɛ sɛ wohu sɛ eh, ghanafoɔ yɛ problem baako ɛne sɛ eh, sɛ obi ne obi nya asɛm na sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ oh, I'm sorry anaasɛ bia asɛm no Yɛn ntwaso ntɔkwa na yɛreko no, me mefii sɛ ɛho nhia anaasɛ bi a ɛmmoa ɛmfa biribi amma nti, me nua mepaa kyɛw a. Ghanafoɔ no yɛ judgemental to the sense sɛ once wɔapa kyɛw no koraa no na na kyerɛ sɛ wodi fɔ anaasɛ wɔagye atom sɛ woayɛ nnipa no bɔne. I think sɛ me nua panyini no ɛɛ wantwi wantwi bi ɛna ɛbaeɛ ɛna mente me ho ase bi ɛna ɛbaeɛ ɔno sisei me me sisei. Wate aseɛ? Ɛ, memfa no sɛ nka ɛyɛ, ɛɛ, aburokyire a, anaasɛ Nigeria a, ebia nka deɛ ɛ, director no ka no, ɛnna nka obiara bɛgye atom. But yɛ part of ɛ, Ghana ha no, deɛ actor no rebɛka no, ɛnna amanfoɔ mmom ɛyɛ dɛn? Ɛ, ɛsɔpɔɔto. Nti no, woretwe ara na woatwe no sɛn? Nti me ara na me, mahu sɛ ntɔkwa no a yɛako, yɛako, yɛako, yɛako no, ɛho nhia. Nti me ara mefiri me, me pɛ mu, ɛnna mapa no kyɛw sɛ, Sɛ me yɛ no bɔne a ɔnfa nkyɛ me sɛ even ɔno na ɛyɛ me bɔne koraa na me me yɛ akwadaa nti no me pa ne kyɛw sɛ me me tia ne nan so anaa yɛ yɛ adwuma na kasakasa bi baeɛ a adwuma deɛ ɛdɛn a ɛyɛ adwuma deɛ ɛwɔ yɛ a kasakasa ɛbɛ dɛn ɛbɛbam na kasakasa nso baeɛ no nkyɛ sɛ momfa adwuma no mu asɛm no mmra abɔnten na na ne ntɔkwa a wɔasi yɛ yɛ yɛ nti no as a professional film maker As a professional film director no, metsenaa ase ara na medwenee ho na mese oh, ntɔkwa ntɔkwa yi a yɛko yi, ɛmmoa industry no, ɛmfa mpuntuo biara mma. Nti no, ɛnnɛ a ɛna nkorɔfoɔ koraa ɛsan soso egya gu mu, ɛna yɛse egya koo se sesei, ɛde kyɛn se Frank Garbins se sei. Nti ɛbi koraa na ɛnte saa, nti da biara me mehu egya koo na mebu afu, ɔno nso hu me a na ɔno nso wabu afu. Nti me me me hunu sɛ okay, meyɛ akwadaa nti baabi a aduru no menyɛ dɛn me mempa ne kyɛw na asɛm mempa ne kyɛw na asɛm fa na asɛm nyɛ dɛn ɛnkɔ but wokɔ Ghana web ne ade adeɛ bi sɛ obi tumi ba hɔ ne wabɛdi matam yayaaya an kwasia kwasia mpani ahan nyame na atua wo ka na ayi ɛm sɛ sɛ ɛkɔm dew nti na wokɔ akɔpa ne kyɛw sɛ bɛyɛ wobɛnya adwuma but sɛbe sɛbe sɛbe Ten years ni a me ne agya kɔ nya adwuma no me yɛ m'adwuma so wate aseɛ me me me me didi kakra kakra kakra ɛnyɛ yɛ yareɛ ɛna ɛbaa yɛ a ɛmaa me kaa ɛdɛm kakra me me me yɛ m'adwuma me me yɛ okay na mmom wo ne obi nya akasakasa yɛ se he who makes peace is wise well he who makes peace is wise nti me a me se me make peace bɛn no nkyɛ sɛ Ghanafo bi nfa me nto tankurom sɛ mepa ne kyɛw nti na no kyɛ sɛ medi fɔ Wate aseɛ? Ɛno nkyɛ sɛ bia medi fɔ anaasɛ mayɛ sei anaasɛ mayɛ no bɔne anaasɛ wate aseɛ? Nti no saa adeɛ kakra no na ɛha me. Ghanafoɔ bi mma sɛbi obi ne obi nya asɛm a nipa no nya eh, the, the, the, the heart no sɛ ɔbɛka sɛ oh me nua mepa akyɛw yɛn nya ama no nka yɛnim ka because the moment abɛka sɛ mepa akyɛw pɛ no ne sɛ wodi fɔ nti wobɛsɛ ne obi ɛtu n'ano ɛdi gu so but me Ɛna me see asɛm no sɛ me na medi bem oo, sɛ me na medi fɔ oo, sɛ Gyako redi bem oo, sɛ Gyako na edi fɔ oo, me me deɛ magyae ama no aka, nti no mefa no sɛ me na medi fɔ, nti mepa no kyɛw. Wei yɛ atɛmdidie. That's it. Mm. Okay, Ɛyɛ o. director, Mhm. yoo, yɛ asɔte one agya ko asɛm no awie no. Director na me wohwɛ saa deɛ wei a, yɛse si ne twam bɛ ɛwɔ baabiara, Mhm. adu toɔ ne a- biribiara wɔ hɔ. Mhm. Nti nka mehu ne sɛ nka wode wo ho kɔ hyɛ baabi anaasɛ wode wo ho kɔ dwɔne ebi a mm. ekuo bi anka ebi anka ɛde so ɔmo tu yi kura nka yɛ nyame ebi anka nyame mm, ɛho sɛ obiara ne ne belief ɛne obiara ne ntetee a yɛde ɛyɛ dɛn ɛmaa no wate wate ase mmemme se no i was yɛtete me wɔ in a presbyterian way wate ase nti ɛno a na mmemme deɛ mɛde nam Me wiase do sɛ ma ma backslide kakra kakra ehu sɛ ɛ show bi se deɛ ewu wura mu a na backslide kakra ɛyɛ aba mu nti no hɛ nti no ɛɛ me me nyɛ obi a sɛ bi me pɛ anante ananteɛ ɛna me nso koraa no nneɛma bi se na me nyi ni sɛ obi betumi ato aduro ama anya wo ne saa nneɛma anana sɛ betumi akotia bibi so no me yɛ obi a me yɛ me yɛ me yɛ me nyɛ obi a me gye nneɛma di saa. Wahu ɛhɛn, ɔnto sɛ ɛtoo me ɛhɛn nti no I think sɛ wei no ayɛ eye opener ɛbie m'ani ama mahu sɛ yɛ nneɛma ɛkɔ so wɔ industry no mu metete bi but ebi nto me nti no wobisa meka sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti wei no ɛbie m'ani to a lot of things nti no maybe from now no I'll be extra careful. careful. okay yeah. okay director mm -hmm. wei de nyankopɔn ayɛ wadom a watumi asɔre agyina mm-hmm. wo nan so biom no mm-hmm. yɛ expect more ɛmfiri hɔ ɛfa si ne adwuma eh, wo sɛ sesei no eh, sɛ obi ɛfɔle na ɔrise a ɔrise sɛ gyata so ɛna wo sɛ mebɔ me ho mmara me sɛ the lion of comawood director one the lion of comawood Nti the lion of Kumawood the lion no falling down sɛ yɛ na lion no asɔre ne deɛ ɔba a he is coming like a wounded lion nti people should expect movies and TV series a ɛmi sɛ ɔmu eh, hu bi da from from me so they they should expect expect something never done eh, before never seen before from Frank Fifi Gabin. Okay, director, asɛm bɛ na bɛka akyerɛ ɛyɛ wo wo Wɔn a wadare te wɔn mu, sinitwafoɔ ne wo fans nyinaa. Eh, deɛ mɛka nyinaa ne sɛ obiara nyɛ very eh, careful in life wate aseɛ na eh, adwuma biara a woyɛ no eh, bɔ mmɔden ara sɛ eh, wo- wo- wobɛtumi abɔ ho ban kakra sɛ nyamesom na wosom a som no yie wate aseɛ Sɛ baabi nso na wobɛfa a, fa no yie. Na biribiara tumi ɛyɛ possible, you know, in the world. Afei na mahu sɛ ewiase no ɛnna hɔ kwa. First no mefa no sɛ the world is the world. Wate ase? I'm a realist. Nti no menyi nneɛma bi nni. But I think sɛ wei no ama mahu sɛ yeah, ewiase especially film industry no ɛnna hɔ kwa. Nti no wotu w'anamɔn a na watu w'anamɔn yie. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ato me yi bi nto wo. Na afei nso no, aseda kɛseɛ pa ara no nso no, mede bɛma Dɔkta Kodua Herbal Centre ɛwɔ Atimatim, Maase, ɛwɔ Kumase ha. Nti no sɛ ebia obi bi na abubu agu hɔ te sɛ deɛ na mabubu agu hɔ yi a, agye sɛ yɛtam me a, sɛ ɛyɛ stroke ne diabetes ne saa hypertension ne Syphilis ne gonorrhea ne. Yareɛ biara. Yareɛ biara. Ɛdam ne adeade nyinaa no, wode ba Dɔkta Kondua Herbal Centre wɔ Atimati Kumasi a, sɛ wonnim ha koraa no a, wofrɛ me a, me number yɛ 0244 213 782. Dɔkta sɛ ɛyɛ director sɛ ɛsi so bie ma me. 0244 213 782. Wofrɛ me a. Baabi a dɔkta wɔ biara no, mɛtumi akyerɛ wo. Baeɛ a montan nkɔ sako mu o, ma montan mfrɛ. Okay, ɛda ɔse bebree director. Aha, nti no sɛdeɛ me nua eh, Soba kae no, to be honest with you, eh, eh, yadeɛ no baeɛ no, na yɛte nsɛm bebree. Ɔkɔ ɔkɔ hospital, ka wabɔ, ɛnyɛ asɛm ketewa. So na mekyerɛ ase, ɛka wabɔ, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛso ne yɛhu baabi na yadeɛ no firi. Ɔbɛduru Kodua Herbal Center ɛna. Menkae sɛ wɔnya five months koraa wɔ ha. five months deɛ ne sɛ wɔte ase sɛ kɛmɛ na didi a wɔdidi no yɛmɛ kan wɔte ase yɛda yɛda adɔfo ase yɛda adɔfo a wɔn sɔpɔto yɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔn a wɔn sɔpɔto wɔn a wɔn asɔpɔto so so no wɔn fɔ wɔn ase da mla ohia wabrɛ wabɔ ka wabɔ ka because ne dwetire nyinaa akɔhyɛ. yareɛ no because sɛ nkwa na ehia deɛ ne mmom no obehia eh, yɛ support yɛ nyinaa yɛ mmoa no paa. mehu wɔ movie industry no makyɛ paa ade wotu kwan na ade wo nkɔsie mewɔ mu na wo na wohwɛ Saw. youtube da biara megyina so eh, wokɔda ne yawa da biara mebɔ so mebɔ so sɛ sɛ no series no yɛ mmɔ

ama yɛyɛ adwuma ama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a eh, deɛ ghanafoɔ hwehwɛ afiri yɛ hɔ no ɔmo nsa bɛtumi ayɛ aka nti asɛm na bɛka kyerɛ wo fans oh dɛ me fans dɛ mesrɛ ne sɛ ɔmo nkɔ so mmɔ mpa yɛ mfa mma yɛ na ɛnyɛ bɛtɛ because adwuma a nipa baako mmienu mmiɛnsa hyia bia no challenges wɔ hɔ ɛna challenges wɔ hɔ nso so aka hu sɛ nsɛm bebree na bɛsisi nti deɛ ɛsi bia no yɛmfa sɛ dɛ ma ɔtwa di apɔ ne mmom ɔmo nkɔ so mmɔ mpa yɛ

Asogyafoɔ na ɛguide me. Eti na kyerɛ sɛ adwuma wɔ yi na ɛyɛ no ɛsom bo. Woduru baabi a adwuma no ɛguide wo. Baabi a wokɔ bia na ɛguide wo. Asogyafoɔ na ɛguide me na menam hɔ na yoyoyoyoyoyoyo nam sɛ ee me na mi ɛna ɔmo nsa bɔ wayo si din. Ɛna wayo ee na ee. Wamfa bɔbɔ amma wamfa bɔbɔ amma wahu deɛ mekyerɛ no nti metumi sɛ adwuma wei ɛsom bo na ade baako a meka twa toɔ koraa yɛ eh, creative arts industry no creative arts industry no they should be up and doing sɛbisɛbi mpere deɛ sɛ ɔkra kubante oni oni oni industry no ɛde bɛɛ paa na ɔbaeɛ no wɔyɛ fa industry no deɛ meka watim ase wokɔka sesiaa ɛsie ikya nkɔta koto bɔm ikya nkɔta koto bɔm mento bɔm ba nokora sɛm na meka ɔkra ku mante ɛti de bɛɛ pa na ɔyɛ ɛde afa music uh, music and the one industry industry ɛde bɛɛ pa na ɔyɛ de afa ho yɛn yɛn nya deɛ saa minister no ɔte ɔyɛ dɛn minister no ankasa na ɔte hɔ no ɔyɛ dɛn ɛde fa movie industry no sɛ minister no ɔte ɔyɛ dɛn vice a yɛfrɛ wo sɛ vice president ɔkra kumante ɛdeɛ na wo nso woyɛ afa ho yɛkɔka mo sɛ yɛto bɔm yɛkɔka mo sɛ yɛto bɔm bɔm ne ɛto adam wɔ ukraine mewɔ mewɔ mewɔ russia meyɛ putin wokɔka ne yɛkeka yɛyi di nsɛ bi yiyi ɔmo hɔ no Deɛ ɛbɛka daa, wɔn nyɛ na wɔn nyɛ adwuma no yie, na adwuma no ɛboa ɛma youth yɛn nyɛ adwuma. Ɛnka ne na ne ɛyɛ sini a na sini Frank Fifi Garbin ɛne Osborne Edita Ebenezer Osei Bonsu na wɔn yɛ ɛde te kama kama ɛma sini adwuma ɛkɔ soro no. O bɛhwɛ nnipa a na wɔn nyɛ adwuma yɛ kɔ Kasapen, kɔ ɛɛ ɛɛ ɛɛ yɛfrɛ ne sɛ Gɔɔso. kɔ mem kɔ ha kɔ atabubu obi anya adwuma yɛ sɛ sɛ adwuma no yɛ nti yɛ nti yɛbɛyɛ ne biem yɛbɛyɛ ne biem anaasɛ mo de mebisa mo question movie industry no ɛbɛba anaasɛ ɛma biem ɛyɛ question ɛna mebisa mo sɛ frank fifi gavin aba abɔnten sɛ seesei Nyankopɔn ayɛ no adom, ɛyɛ Dɔkta Kopdua, ɛnam ne so ama no wanya n'ayaresa a, fine, Agya Kɔ aberanteɛ AK Biram, ɔno nso sɛ ɔno nso ba, seesei adwuma no yɛde rekɔwie he, ɛyɛ asɛmbisa, ɛyɛ asɛmbisa, ɛna mede ma mo. Shanko sɛ yɛda wase bebree. Me nua ba, me nso meda ase paa.